Joël.
Robin.
Ass haut d'Episod an där mer endlech klären wat Sexampfong ass?
Nee, ech mengen dat muss weider ee Geheimnis bleiwen, dat just mir wëssen. Mee mir kënnen haut awer vläicht verroden wat net penetrative Sex ass.

Ma hallo an häerzlech wëllkomm bei der neier Episod vu Méi wéi Sex. Haut an der Episod 118 schwätze mer no enger jett Episoden endlech doriwwer wat net penetrative Sex am Fong ass an och wat Sex am Fong ka sinn. Joelle, am Fong ass et jo bal droleg dass mer an all där Zäit nach ni eng Episod doriwwer gemaach hunn a mir hunn eis och driwwer gewonnert, dass mer nach keng Episod doriwwer hunn.
Jo, ech sinn effektiv d'Lëscht an enker duerchgaangen an ech mengen, dat mer bis elo zwar ganz oft doriwwer geschwat hunn, bal an all Episod, dat et jo wichteg ass a schwiereg ass, Sex ze definéieren an halt einfach net esou einfach ass dat ze maachen, mee ech mengen mir hunn der ni wierklech gesot ok dat lei ass elo net penetrative Sex a vläicht gi mer dann elo an deenen nächste Minutte gewuer wisou dat bis elo net de Fall wär, well ech fäerten dat et e bësse schwiereg gëtt dat ze definéieren.
Jo, dat ass jo och einfach eng Fro déi vun immens villen Aspéen an Perspektiven geprägt gëtt soen ech elo mol, Vläit kënne mer jo mol ufänken, Wat ass penetrative Sex, grad an enger heteronormativer Gesellschaft?
Also, vue dass du elo heteronormativ Gesellschaft sees, ass et dann schonn e bësse méi einfach, dat ze definéieren, well dann ass penetrative Sex, Sex, wou e Penis an eng Vulva ragestach gëtt, fir de Sex ze hunn. An dann Gëtt et vläicht och nach penetrative Sex, wou ee Penis an een Anus eragestach gëtt? An bei deenen zwou Saache sinn ech mer am Fong relativ sécher, datt déi allermeeschte Leit géife soen, datt dat Sex an natierlech och penetrative Sex wier. An da fänkt et un méi schwiereg ze ginn, hunn ech mech nämlech gefrot, ass Oralsex, wou ee Penis an engem Mond ass, wou de Mond quasi penetréiert gëtt, ëmmer penetrative Sex? ass et et just, wann een dann wierklech, fir deen derbe Begrëff vum Mond fécken ze benotzen, wann een dat mécht a wann ee vläicht méi luesen Oralsex huet oder manner heftegen, ass et vläicht dann net penetrative Sex. Ech fannen, do verschwammen d'Grenzen dann ganz séier an et gëtt ganz séier flu.
Jo, ech fannen och déi, also du hues elo bei all deene Beispiller, déi s de ugefouert hues,

dee Begrëff Penetratioun guer net méi benotzen an éischter vun Zirklumsioun schwätzen, dat heescht, datt dat am Fong vum Akt, datt also datt d'Aktioun net méi vum Penis ausgeet, mee vun der, vun eppes anerem, wat de Penis dann ëmschléisst an dann dohinner d'Muecht geet am Fong. An ech mengen, wann e Fanger an en Anus oder an eng Vagina agefouert gëtt, ass dat. Penetratioun oder, wann een elo deen anere Begrëff genotzt, Circlumptioun? Oder ass dat scho keng méi? An ass dat Sex? Well fir verschidde Leit géif dat zu Virspill gehéieren a munch Leit maache ganz kloer d'Differenz tëscht Virspill a Sex an anerer maachen déi manner.
Ech menge mir zerstéieren haut all Notioun vu Virspill. Ja. Also dat ass op jidde Falls meng, meng, mäi grousse Virsaz fir dës Episod. Ähm, also fir mech ass, wann e Fanger enzwousch ragestach gëtt, ass dat am Fong och Penetratioun oder Zirklumtioun, wann de Fanger ëmschloss gëtt. Ech fannen, ech fannen dat immens spannend fir dee Wiessel vun der Perspektiv ze maachen. also och als Persoun déi ee Penis huet an am Fong da jo ëmmer dee Penetratiouns-Mindset misst hunn, fannen ech dat, dat et sech oft net esou ufillt wéi wann ech eppes géif penetréieren, mee dann awer éischter wéi wann ech oder mäi Penis ëmschloss géif ginn. Also ech fannen dat dat oft dann oder heiansdo oder vun Zäit zu Zäit, dee Sproochgebrauch dann éischter mengem erlieften oder mengen erlieften Erfahrungen entsprécht wéi dee mat Penetratioun. Also dat ass vläicht och ganz cool, fir heiansdo esou mol einfach d'Vue ze wiesselen, reng sproochlech, an ze kucken, wat dat mat engem mécht a wat dat mat sengem Sexliewe mécht. Dat awer just als Klammer. Also ech hu lo gesot, mir zerstéieren d'Virspill. Ech fannen dat wann Fanger ënsbuerg ragestach ginn oder emschloss ginn, dat dat op jiddefalls Sex ass, op d'mannst wann Genitalien am Spill sinn, beziehungsweis eng Vulva oder en Anus am Spill ass, dann ass dat fir mech ganz kloer Sex. An ech fannen, jo, déi Virspillnotioun, mir kënne méi doriwwer schwätzen, wann s du wëlls. Jo, ech fannen virun allem bei där Virspillnotioun ganz interessant, wou déi am Fong hierkënnt, well. Ech hunn d'Gefill, datt dat an heterosexuelle Kontexter nach méi Gewiicht huet wéi elo a queere Kontexter, einfach well queer Leit si souwisou gewinnt, datt se d'Welt a muncher Hinsicht nei mussen erfanne fir sech an datt déi heterosexuell Normen net op si zoutreffen. Mee ech fannen d'Fro interessant, well am heterosexuelle Kontext ass Virspill wierklech normalerweis alles, bis de Penis dann als Höhepunkt an d'Vagina kënnt an et endlech zu deem Akt kënnt. An dat fannen ech immens interessant, well dat ass jo eng wahnsinneg limitéiert Vue och dovun. An ech fannen, wat bei penetrativem Sex och ëmmer draspillt, ass, dass et bei all sexueller Handlung iergendwéi dorop hinausleeft. Dat heescht, oder dass et oft dee Mindset ass, dass. all d'Handlunge virdrun dorop hinauslafen, fir dann dohinner ze kommen, an dass dann alles, wat net dee penetrative Sex ass, dann automatesch als Virspill gëllt, wat jo domat och erëm bëssi dat esou degredéiert, well Virspill esou kléngt wéi esou Spilleit, esou. An. Et ass jo och an där Hinsicht problematesch, dass, wann een zum Beispill Oralsex als Virspill a kee richtege Sex degradéiert, dass een dann zum Beispill och lesbesche Sex als kee richtege Sex definéiere kéint. wat jo dann och rëm an d'patriarchal Biller eraspillt vu wat d'Fraen ze wëllen hunn a wat Sex ass. An ech fannen, datt déi Notioun tëscht, oder datt et vill Aspéer ginn, an deenen déi Biller, déi mär vu penetrativem Sex hunn, an och sou déi Notioune vu Virspill a sou, ganz oft mat patriarchalen Normen zesummefalen. Mhm.
Also ech ginn der absolut recht mat all dem was du gesot hues. Ech fannen dat et deelweis souguer nach bëssen méi schlëmm ass wéi s du lo beschriwwen hues. Also dat mam Virspill, dat dat e bësse sou als de Mann muss d'Fra viischt kréien an dofir muss en alt iergendeppes maachen, fir dat si och e bësse Loscht kritt, fir dat en dann endlech däerf säi Penis do rastiechen. Also sou ongeféier. hunn ech d'Gefill, datt dat oft gesi gëtt, diskutéiert gëtt an awer och geléiert gëtt deelweis a Biologiesbicher. Also ech hoffen, datt mer do mëttlerweil e bësse méi wäit sinn, mee ech hat d'Gefill, datt ech esou Saachen zum Beispill nach geléiert hunn oder datt dat op d'mannst esou, zwëschent den Zeilen stoung, dat et esou wier, dat een halt jo giff esou Saachen maachen fir dat dann quasi d'Vulva bereet gemaach gëtt fir de Penis kënnen ze empfänken quasi. Also jo eng immens patriarchalesch Vue op op Sex. Also ech wollt et elo net ganz sou graff soe wéi s du, mee ech ginn der awer am Fong Recht. Also et ass genau dat. An ech mengen ech hat dat schonn virun engem Joer an der Episod mam Anne iwwer Sex Education an der Schoul ugeschwat, mee dat huet sech net sou wierklech verännert. An ech mengen en Deel vum Problem ass och, datt déi Plaz op där Kanner offiziell iwwer Sex léieren de Bios-Cours ass. deen och ganz patriarchal an heteronormativ am Fong dorop ausgeluecht ass, fir iwwer Reproduktioun ze léieren. An do ginn dann Sex a Reproduktioun immens staark matenee vernetzt a matenee verbonnen. An et leeft dann awer ëmmer dorop hinaus, okay, heterosexuelle Sex déngt zur Reproduktioun, Sex ass do fir ze reproduzéieren, et kann een et zwar verhënneren, Mee jo, Typen, wann der gär hätt, dass et gutt flutscht, dann musst der d'Frae e bëssi, sou hinne bëssi e Gefale maachen, fir dass et besser flutscht. Mee de Penis an der Vagina ass awer den Haaptakt vun deem ganzen, vun där ganzer Entreprise. An ech mengen, ech mengen net wierklech, dass dat hautdesdaags anescht vermëttelt gëtt, zumindest zu menger Lycéeszäit, déi awer elo nach net esou laang hier ass, war et dat net. An ech bezweifelen, dass den Här Meisch d'Rad nei erfonnt huet.
Dat wier schéin. Also ech, et wier ze hoffen, mee ech fäerten, datt dat effektiv nach ëmmer esou ass, wéi s du dat och erlieft hues, och well s du sees, dat ass net esou laang hier. Ech wollt nach eppes soen, well s du gesot hues, lesbesche Sex gëtt ofgewäert. Ech hunn d'Gefill, datt et bei verschiddene Männer, déi Sex mat Männer hunn, an ech soen elo explizit Sex mat Männer hunn a mengen, net penetrative Sex zum Deel, änlech ass, dat se halt soen, ok, et ass kee Sex, soulaang keng Penetratioun vun engem Anus am Spill ass. An duerfir sinn ech, opgepasst! net bisexuell oder net homosexuell, well ech siche jo just een Typ mat deem ech gemeinsam wichse kann oder dee mir een eroffëllt oder vläicht dee mer e bléist, mee dat ass, dat zielt dann nach net als Sex, also sinn ech net schwul. Also do spillen dann och esou krass internaliséiert Homophobie an Homofeindlechkeet, déi spillt do einfach och. enorm mat bei deene Vuen op wat ass Sex a wivill zielt d'Penetratioun an deem Ganzen. Absolut, dat ass eng wäertvoll Perspektiv, déi am Fong wahnsinneg ironesch ass.
Jo, also et ass erëm eng Kéier krass, wéi vill sech dann ëmmer erëm ëm de Penis dréint. Ech hätt awer nach zu där Fro, well mer elo, mir waren elo bei Penisse, mir waren bei Fangeren, mir hunn elo scho e bëssen iwwer, Oralsex geschwat, mee wat elo nach net virkomm ass, si sou Sextoys, déi jo oft och d'Form vun engem Phallus hunn an och dofir geduecht sinn, enzwousch agefouert ze ginn, also der Definitioun no jo awer och da fir penetrative Sex geduecht wieren, oder? Jo, ech géif scho soen. An dat gëtt jo och heiansdo an, also Ech sinn all for sex toys, mee dat gëtt awer queerfeministesche Kreeser och heiansdo wahnsinneg kritiséiert, a wéi fern dass sex toys, déi dofir geduecht si fir anzeféieren, esou wahnsinneg phallusförmeg sinn. An esouguer a queerfeministesche sex toys fënnt een normalerweis net vill sex toys, déi kënnen agefouert ginn, déi net phallusförmeg sinn. Ech mengen och do ginn et awer och vill sex toys, déi fir net-penetrative Sex kënne gebraucht ginn. An och déi ginn dann och heiansdo, ech mengen, anescht wouergeholl wéi elo zum Beispill Dildoen a Vibratoren, déi ee kann aféieren. Einfach andeem et dann esou ass, sou, jo, déi kënne fir d'Virspill benotzt ginn. Munch Websites maache jo wierklech Reklamm mat Vibratoren, déi kënnen dofir benotzt ginn, fir am Virspill oder fir nom penetrative Sex dann nach eventuell d'Fra zum Kommen ze bréngen, wann de penetrative Sex dat net erziilt huet. Mee och déi sinn ëmmer oder ginn oft vermarktet an der Relatioun mat penetrativem Sex.
Wéi hues du dat wouergeholl?
Also ech fannen dat ganz spannend, datt et déi Ënnerscheedung gëtt an ech fannen et och e bëssen ironesch, well ech heiansdo d'Gefill hunn, datt et esou eng gefillte Konkurrenzsituatioun gëtt vu Leit mat Penis, a virun allem Cis-Männer, déi esou Angscht hunn, hire Penis géif net duergoen fir iergend eppes an dann ass halt esou een Ersatz deen ëmmer steif ass aus Plastik an dee vläicht och nach vibréiert natierlech e bëssen intimidating, virun allem wann ee vun der Gesellschaft schonn dauernd iergendwéi gesot kritt dat säin eegene Kierper net gutt genuch ass an een net leeschtungsfäeg genuch ass fir am gefilltenen sexuelle Konkurrenzkampf ze bestoen. Also verstinn ech schonn, datt et vläicht dann och de Besoin gëtt fir aner Sextoys ze hunn, déi vläicht net esou threatening sinn an oder halt anescht vermehrt ginn an ee sech dat dann iergendwéi esou schéin rieden kann mee muss een vläicht och einfach sech agestoen dat een Toy halt en Toy ass an e Penis halt e Penis ass an Organer sinn nu mol organesch an halen iergendwann op steif ze sinn oder et hält een iergendwann op nach duerchhalen ze kënnen an dat ass jo guer net d'Zil, et ass jo och keen Ausdauersport an deene meeschte Fäll, mee et soll Spaass maachen an et ass kee Wettbewerb a kee Concours géint iergend e Sextoy. Ech mengen ee vun deene bekanntesten a berühmteste Sextoys, de Magic Wand, ass jo am Fong een, deen net fir Penetratioun geduecht ass an dat fannen ech am Fong, Ganz spannend, dat dat dann och oft als sou Massagestab euphemistesch verkaaft gëtt, well en halt net onbedéngt ausgesäit wéi e Penis.
Jo, dat huet awer nach, also ech sinn, ech maachen elo eng ganz kleng Klammer op, déi ech och just weess, well ech dräi Méint laang fir d'Uni um Thema Vibratore geschafft hunn, dat ass actually, well, Et war wierklech als Massagestab geduecht an iergendwann huet d'Firma halt erausfonnt, ok, dat verkeeft sech gutt als Masturbatiouns-Instrument, mee dat konnt awer deemools keen zouginn, well och keen jeemools zouginn hat, fir dat ze kafen, fir ze masturbéieren. An dat ass réischt an de Sechzeger, Siwwenzeger an den United States huet sech dat esou entwéckelt, dass déi éischten, virun allem Fraen, méi oppen iwwer Sex geschwat hunn an iwwer d'Educatioun en Lien mam Sex. An dass dunn iergendwann ugefaang huet e Marché opzekomme mat Sextoys, déi net hu missen als Massagestäb oder wat och ëmmer vermarkt ginn, fir iwwerhaapt kënne verkaaft ze ginn. Et muss een och bedenken, dass a villen, grad an de United States, a ville Staaten och einfach Gesetzer en place waren, déi et verbueden hunn, fir Sextoys ze verkafen oder fir Handel domat ze bedreiwen oder souguer fir se ze besëtzen. Mee dat ass historesch éischter méi interessant. Mee huet natierlech och ganz vill domat ze di, wouiwwer mer elo grad geschwat hunn. Wat ech nach ganz interessant fannen, ass am Fong, wéi déi Grenzen nach bal méi verschwannen, wann ee sech mat enger anerer Persoun hire Genitalie beschäftegt, wann awer nach Kleeder u sinn zum Beispill. Ech fannen zum Beispill, datt eng Situatioun, an där ech zwar vläicht vollstänneg ugedo sinn, mee eng aner Persoun reiden an zum Beispill hir Erektioun duerch d'Kleeder spieren, eng wahnsinneg sexuell Situatioun ass. An dat géif ech schonn als Sex zielen, einfach well et eng sexuell erreegend an eng immens intimet Situatioun ass, obwuel aner Leit dat vläit ni am Liewe giffen als Sex zielen. An et ass jo eng Situatioun, an där ech am Fong och näischt ugepa-, also keng, an déi ech keen ausgedoen an keen wierklech Haut op Haut ugepaakt hunn. Um, also ech hätt elo bal gesot, deng Leit, déi an den USA Vibratoren verbueden hunn, déi giffe wahrscheinlech soen, nee, dat do ass op jiddefalls kee Sex, dat do ass ok, Jesus kuckt wech, wann s de dat do mëss. um, mee ech giff natierlech soen, jo, kloer ass dat do Sex, also dat ass jo, fir mech ass dat relativ logesch, mee ech mengen, et muss ee sech einfach iergendwann enker vun där Virstellung, dat just penetrative Sex oder just Sexuell Handlungen, déi dorop hinschaffe sollen, dat et iergendwann zum penetrative Sex kënnt, dat déi giffen zielen. An ech fannen, wann ee sech dovunner befreit huet, da gesäit een dat Ganzt vill méi breet an da kann ee vill méi Saachen zu Sex definéieren, déi bis elo vläicht nach net fir ee selwer dozougehéiert hunn Also ausdoen muss een sech wierklech net onbedéngt dofir. Jo an ech mengen et huet een och einfach vill méi Spaass, well wann ëmmer alles muss op penetrative Sex rauslafen, dann mécht een déi aner Saach nach éischter halbhäerzeg an et ass och, I don't know, fir mech war dat ëmmer en immensen Drock, dass alles huet missen op penetrative Sex rauslafen an am Fong wier mer net-penetrative Sex oft schonn duergaang an och haut Mëttlerweil hunn ech Partner, innen, déi dat selwecht gesinn, an da soen ech och heiansdo, hey, dat sech unenee reiwen war elo mega cool an et huet mer mega Spaass gemaach a mir kënnen dat och gär nach weider maachen a weider ausbauen a weider erfuerschen, mee et muss awer elo näischt aneschters geschéien. An ech fannen, grad wann ee vun deem Mindset fortkënnt vun, ok, et muss ëmmer alles op penetrative Sex rauslafen, well soss war et kee Sex a just dat ass Sex, da kann ee sech vill méi Zäit a Raum huelen, fir aner sexuell Handlunge vill méi fräi ze erfuerschen an ze experimentéieren an et och einfach mol dobäi besi loossen an e gewëss, jo, e grousse Wäert dora fannen, et dora besi ze loossen, well et einfach, fir mech zumindest, immens befreiend war. Ja, ech fannen dat och. Also och als Persoun déi e bë schonn e bëssen ënner sou Performance Anxiety gelidden huet oder jo och einfach deen Drock gespuert hues deen deen s du elo vläicht vun enger anerer Säit erkläert hues, dat ass jo och fir Leit déi e Penis hunn net onbedéngt ëmmer sou einfach oder halt dat entspaantste vun der Welt, wann een denkt ech muss elo do iergendwéi eng Performance ofliwweren. An net penetrative Sex mécht d'Feld einfach vill méi wäit op a mécht einfach vill méi Méiglechkeeten op. A wa mer elo schonn d'Virspill zerstéiert hunn, da giff ech och an ech mengen, dat hu mer hei am Podcast awer schonn oft genuch gesot, déi Virstellung wëllen zerstéieren, dat Orgasmus d'Zil an d'Enn vun all sexueller Handlung muss sinn. Also ganz am Géigendeel, en Orgasmus kann natierlech Deel dovunner sinn, muss awer net an soll menger Meenung no net onbedéngt d'Zil sinn, och wann et natierlech fir déi meeschte Leit eppes ass, wat flott a cool a schéin ass an duerchaus dozou gehéieren däerf, mee et sollt net dat eenzegt Zil sinn. De Wee ass d'Zil. Dat ass e Mindset, wat mär immens gehollef huet, fir mat deene Saache vill besser eens ze ginn. Joël, Wa mer awer elo mol vu Genitalie fortkommen, nodeem mer elo scho wahrscheinlech ganz vill Ideeë vu Sex zerstéiert hunn, mee ech menge mir kënnen dee Wee weiderféieren, wa mer vu Genitalie mol fortkommen an eis ukucken, Ass et eventuell scho Sex, wann Iergendee vläit meng Chest upéckt a mat där erëmspillt? Oder kann et vläit och souguer scho Sex sinn, wann ee sech ganz ferm kritt a sech upéckt a sech widder neen zitt, ouni datt ee lo onbedéngt iergendwellech primär oder sekundär Geschlechtsdeeler huet missen upaken?
Mhm. Also ech hun mer witzeschweis och opgeschriwwen ass Kussen Sex. Ähm, fir mech steet do en relativ grousst Fragezeichen hannendrun. Ech denken, dat ass esou, wa béid Leit, déi matenee knutschen, dat esou definéieren, dann ass dat fir mech duerchaus Sex an, Ech mengen, et hänkt ëmmer e bëssen dovun of, wéi ee sech dobäi fillt a wat fir Gefiller ee dobäi fir déi aner Persoun huet. Mee ech ka mir dat duerchaus virstellen. Ech, et ass fir mech op jiddwer Fall schonn eng sexuell Handlung, also esou wéi s du et elo beschriwwen hues. Jo, an ech mengen, et fänkt och ganz staark vum Kuss of, ob ech elo engem e klengen op Englesch gi wir soen a peck on the lips, ginn, oder ob ech wierklech mat engem eng hallef Stonn laang erëmknutschen. Bis een d'Lëpsen nemme spiert, jo, dat ass definitiv schonn eppes, wou ech géif soen, dat gehéiert vläicht schonn ënner Sex. E Kolleeg vu mär hat et eng Kéier sou definéiert, dass alles, wat hien als sexuell empfënnt, oder Handlungen, déi hien als sexuell empfënnt, dass hien déi scho giff als Sex klassifizéieren. Dat heescht fir hien wär e längert Erëmknutschen scho Sex. An ech hunn dat eng interessant Vue fonnt, well ech dat virdrun nach net sou wierklech sou héieren hat. An ech fannt och am Fong eng Vue, déi mir dann, déi mech dann hannerfroen deet, ok, firwat definéiere mer Sex iwwerhaapt sou streng oder firwat gëtt et vu ville Leit dee Besoin, Firwat hu vill Leit dee Besoin, fir Sex sou streng a prezis ze definéieren?
Also ech mengen, datt déi Fro wahrscheinlech net ze beäntwerten ass an engem Podcast. Meng Theorie wier e bëssen, datt et schonn eppes domadder ze dinn huet, datt halt esou déi klassesch Definitioun vu Sex ëmmer awer och iergendwéi eppes mat Reproduktioun oder der Méiglechkeet vu Reproduktioun ze dinn huet an dat halt historesch ëmmer ganz streng gereegelt war, wee sech mat weem sollt reproduzéieren an esou Mariage an esou Geschichten. Mee vun deene Virstellunge si mer mëttlerweil jo als Gesellschaft zimmlech wäit fort, zum Gléck, géif ech soen, zu engem groussen Deel. An duerfir ergëtt sech fir mech einfach e grousst Feld vu ville coole Méiglechkeeten, déi ee kann hunn, fir Sex mateneen ze hunn. Jo.
Mengt huet och ganz vill domat ze dinn, nach grad wa mer lo ganz binär gekuckt vu Frae schwätzen, mat där Idee vun Exklusivitéit an eppes, wat et ze beschütze gëtt, kind of, also dass ee Sex als op esou e Podium hieft, vu esou dat ass eppes ganz Spezielles an dat soll eppes ganz Spezielles sinn, wat een nëmme mat ganz wéineg ausgewielte Mënschen huet. An natierlech ass et da méi einfach, fir déi Reegel ze ëmgoen, wann ee Sex ganz ganz kleng definéiert, wéi wann een zu grouss definéiert. Du has elo virdrun d'Beispill vun den US-Amerikaner, innen erwänt. Do fält mer eng vu menge Liblingsserien ass Sex Education. An do gëtt et och déi Zeen, wou den Haaptcharakter, den Otis, seng Frëndin an d'Ofdreiwungsklinik begleet an dann do Ofdreiwungsgéigner, innen kenneléiert, déi a sengem Alter sinn. An déi sinn halt och géint Sex virum Mariage. Mee déi jonk Fra gëtt dann awer ganz oppen zou, dass se schonn Oralsex an Analsex a quasi sämtlech sexuell Handlunge vollzunn huet, ausser dem Penis an der Vagina Sex. An trotzdeem seet si, Ech hat nach kee Sex. An alles ausser deem, also alles ausserhalb vu Penis a Vagina ass kee Sex. An ech fannen, also ech fannen, et ass u jiddwerengem selwer, fir ze definéieren, wat Sex fir ee selwer ass. Mee ech fannen et awer problematesch, dass mer als Gesellschaft déi Idee hunn, Sex soll just dat do an dat do an dat do sinn. Jo, dat gesinn ech ganz genau esou. Also ech fannen dat, natierlech kann een dat selwer definéiere mat sech a mat där Persoun, mat där ee Sex huet, am beschten zesummen, dat ee quasi on the same board ass. Mee ech fannen, et gi souvill cool Méiglechkeeten an Vläicht hu mer Loscht e puer Saachen opzezielen, déi een esou ka maachen, déi net penetrative Sex sinn a wéi ee ka Spaass hunn. Ech mengen, du hues do eng Lëscht preparéiert. Jo, ech hu mer opgeschriwwen, erogen Zonen entdecken an entdecken, datt Zonen erogen sinn, vun deenen een dat virdrun net geduecht hätt. Wichtege Punkt.
Dat fannen ech ganz spannend. Also virun allem, wann een eng Persoun nach net esou laang kennt ass et ëmmer zimmlech cool ze entdecken, wou déi Persoun wéi reagéiert, wann ee se upéckt. Woubäi dat jo och vu Situatioun a vu Moment zu Moment a vun Dag zu Dag e bëssen anescht si kann. Also Leit heemelen, beréieren, reiwen, sech unenee reiwen hu mer och scho genannt, mat der Zong, mam Mond. Lecken a saugen fannen ech si Saachen déi ganz vill Spaass maache kënnen op ganz ville verschiddene Plaze vum Kierper. Do stëmmen ech der absolut zou. An ech mengen du erhiefs och elo net den Usproch, dass dat eng vollstänneg Lëscht ass, mee Nee, kann een am nee. Fong bal alles mat Kierpere maache wat ee wëll, soulaang een no Konsens freet a soulaang all Mënsch Spaass huet an domat averstanen ass. Mhm.
Also ech hunn zum Beispill och nach opgeschriwwen, ähm, Vibratoren oder aner Hëllefsmëttelen benotzen, wou mer lo jo schon bëssen driwwer geschwat hunn. Ähm, d'Genitalien uneneeh reiwen ass och eng ganz interessant Manéier. Ähm, sech masséieren, sech géigesäiteg masséieren, mat Péng experimentéieren ass och Ganz spannend, kann ganz spannend sinn. Also bäissen a pëtzen zum Beispill si Saachen, wou dat relativ nidderschwelleg geet. A wat och spannend ass, ass sech selwer upaken, beziehungsweise masturbéieren an där anerer Persoun dobäi nokucken, wéi si dat mécht oder vläicht och net mécht. Also et muss een net onbedéngt déi aner Persoun upake fir Sex mat där ze hunn, fannen ech op jiddefalls. Nee, net onbedéngt. Et gëtt jo och, gi och déi Notiounen, wéi zum Beispill Telefonssex, wou, an d'Wuert seet et, do péckt ee sech net un. Ech fannen och, engem eng immens erotesch Fantasie ze erzielen, a grad wann déi aner Persoun vläicht dann dorop masturbéiert, eng immens sexuell Handlung. Jeanne, du has elo erwähnt dat mat der Péng, an do komme mer jo och ganz liicht an dee ganze Kink-Beräich an och eventuell an de BDSM-Beräich an och zum Beispill bei allem wat Bondage ass. Déi Sessions sinn net ëmmer dat wat an enger heteronormativer Gesellschaft giff als Sex definéiert ginn, mee wann eng aner Persoun mech fesselt a mech ophänkt, Domat dann ass dat fir mech Sex an dobäi muss se mech nach net mol onbedéngt vill méi upake wéi néideg fir mech halt ze fesselen an dat ass trotzdem Sex. An grad an deem ganze Kink Beräich an BDSM Beräich, déi jo souwisou e bëssen d'Grenze vun der Heteronormativitéit souwisou scho sprengt, ass Déi Idee oder sinn déi Ideeën vun wat ass Sex en enke ganz anescht wéi ausserhalb vun där Communitéit? Jo, op jidde Fall. Also iwwer BDSM hu mer an dësem Podcast jo och schonn déi eng oder aner Kéier geschwat, iwwer Sexting, wat s du elo och schonn ugeschwat has. Och déi Episode verlinkt mer eech natierlech nach eng Kéier ënnert dëser Episode an de Show Notes. Ech fannen, du hues ganz Recht mat deem, wat s de do sees. Ech mengen awer, datt net alles, wat am BDSM-Beräich gemeet gëtt, fir all Persoun ëmmer direkt sexuell ass. Also dat muss ee vläicht och dann enker explizit soen, datt et halt Sex ka sinn, mee et muss net Sex sinn, an ja. et kënnen déi selwecht Handlunge sinn. Also dat widersprécht dir natierlech net, dat just einfach enker dat dobäi gesot. Ech fannen ja also dat ass einfach wierklech krass, wéi vill Méiglechkeeten net gëtt. A grad wann een an de Kingberäich kucke geet, dann sinn net deelweis Saachen un déi ee vläicht guer net gift denken, déi een enorm umaache kënnen an déi Leit zu neien Héichte brénge kënnen, un déi se vläicht nach guer net geduecht hätten, a wou sech ganz aner Dimensiounen opdinn, wéi just bei deem relativ bekannte penetrative Sex. Ech hunn an där leschter Zäit, oder déi Reflexiounen, zu datt ech wierklech vill driwwer nodenken, wat ass Sex, ass eppes éischter Rezentes bei mer. Ech hu mech e bëssi misse vu mengem Bild vu Sex oder dem Standpunkt vu Sex a mengem Liewen och einfach misse verabschiden oder hunn dee missen hannerfroen an där Hinsicht, dass ech Sex ëmmer als sou quasi dat Intimste gesinn hunn, wat ech ka mat Leit hunn, an deem Sënn, dass et. Wann ech bis plakeg un enger Persoun leien, ech natierlech immens vulnerabel sinn an dass dat eppes wahnsinnes Intimes ass an dass fir mech war et schwéier fir mech dovun ze verabschieden, dass Sex dann och einfach ka vill méi banal sinn an dass och wann ech mech mat enger Persoun nëmme ferm kréien an mer eis e bëssi iwwert de Kleeder upaken, dass dat ka Sex sinn an dass dat awer eppes ass, wat fir mech net dee grousse Standing a mengem Liewen hat, wéi et virdrun hat. An ech mengen, dat ass eng vun de Saachen, oder ee vun de Grënn, firwat dass mir eis och als Gesellschaft sou schwéier dinn, fir Sex anescht wouerzehuelen. An eng aner En aneren Aspect, deen do fir mech och ganz staark mat drageholl, dra gespillt huet, ass de Fait, datt ech mech wansinneg komesch gi fillen, wann ech mat enger Persoun eng sexuell Handlung vollzunn hat, déi fir mech Sex war a fir déi aner Persoun net. Gläichzäiteg giff ech mech och an eng, am éischten Moment, wahnsinneg erféieren, wann ech mat enger Persoun eng sexuell Handlung giff vollzéien an déi giff duerno iergendwann bei mech kommen a war esou, Ah, weess nach wéi mer Sex haten? An ech wier esou, Hä? Wat glifft? Wat natierlech och erëm zu deem, mat deem ze dinn huet, wat ech virdru sot, dass ech mech muss dru gewinnen, dass mat där Definitioun Sex einfach vill méi banal ka sinn an net muss deen, ech wëll net soen hellegen, well dofir sinn ech net gleeweg genuch, mee esou e spezielle Standpunkt a mengem Liewen huet.
Ech fannen dat enorm interessant, wat de sees. Ech hunn do elo e puer Gedanken dozou. Ech hoffen, datt ech se gutt sortéiert kréien. Also engersäits déi Geschicht mat banal, dat fannen ech wierklech spannend, well ech et och schonn einfach ëmgedréint erlieft hunn, wéi s du et elo beschriwwen hues. Also heiansdo sinn et Aktiounen, déi vu bausse ganz banal ausgesinn a wou ech och elo géif soen, okay, jo mir hunn eis halt kritt oder mir hunn halt e bësse rëmgefummelt, déi sech awer fir mech an hoffentlech och fir déi aner Persoun oder esou wéi ech et matkrut och fir déi aner Persoun enorm intensiv an, an spannend an wann een da lo wëll dat Wuert helleg benotzen, helleg ugefillt hunn an ech anersäits awer och schonn Sex hat deen ganz no enger klassescher Vue penetrative Sex war. an deen sech awer absolut banal ugefillt huet, also vläicht och well dat einfach e One Night Stand war oder halt soss iergendeng Begegnung an dat huet iergendwéi gepasst, mee awer net esou, et war net esou déi Connection do wéi se vläicht soss mat Leit do war. An ech soe lo net, dat dat um One Night Stand läit oder dorunner, dat een déi Persoun net gutt kannt huet, dat kann och, et kënnen och banal Saachen esou intensiv si mat Persounen, déi een net genuch kennt. Mee einfach heiansdo ass et esou, dat halt dann och eppes, wou ee mengt, dat wier extrem intensiv, sech dann zimmlech banal ufillt, och wann et déi selwecht Handlung ass. An jo, ech fannen dat spannend, dass s du dat e bëssen anescht elo geframed hues, well dat mécht fir mech an enker esou aner Gedankeraim op. An jo, léisst mech einfach nodenken, wat wat fir Aktivitéiten sech wéi kënnen ufillen. An ech fannen et ganz spannend, wéi ënnerschiddlech dat si kann fir eenzel Persounen, awer och mat halt verschiddene Persounen einfach an och a verschiddene Situatiounen einfach. An deen anere Gedanken, dee s du elo ugeschwat hues, dat war jo dat, wéi Ass et, wann béid Persounen dat net d'selwecht gesinn? Dat ass effektiv eng schwiereg Situatioun an do lount et sech vläicht dann effektiv einfach driwwer ze schwätzen an ee längert Gespréich ze féieren. Also vläicht am beschte virdrun iwwert d'Fro, wat wëlle mer maachen a wéi gesi mer déi Aktiounen, déi mer maachen? A wann een halt herno drop kënnt, dat déi Saachen ënnerschiddlech bewäert gi sinn, Da kann ee jo och driwwer schwätzen a vläicht geet da bei der enger oder anerer Persoun eng Späicher Liicht op a si mierkt, dat eng Situatioun vläicht anescht war, wéi se gemengt huet. Mee et ass natierlech ëmmer d'Fro, wann ee elo eppes net esou intensiv wouerhëlt an do ass vläicht dann iergendwou den. fir mech op d'mannst den de Punkt zur Fro oder d'Äntwert zur Fro, Winni hunn ech eppes als Sex wouer? ass vläicht effektiv d'Intensitéit vun der Wahrnehmung. Mee wann déi net d'selwecht ass, ass natierlech effektiv schwiereg fir dann eng gemeinsam Vue op dat Ereignis ze hunn. Jo, also ech hat déi Situatioun elo relativ rezent, wou ech eng Situatioun hat, wou ech duerno einfach esou e klenge Panikmoment kritt hunn a war esou, Fuck, war dat elo Sex? An ech hu mer wierklech do, also en en Owend laang ass et mer net ganz gutt domat gaang an du hunn ech awer och, je méi laang ech driwwer nogeduecht hunn, war ech och esou, am Fong ass dat egal. Alles wat ech mat där Persoun gemaach hunn, war konsensuell a mir hate béid Spaass, well doriwwer hu mer geschwat duerno. ob dat fir eis béid enjoyable war. An dat sinn am Fong déi zwee Krittären, déi, mat deenen ech mech elo zefridde ginn. Et mécht fir, och fir déi Bezéiung, déi ech mat där Persoun hu, keen Ënnerscheed, ob mer Sex haten oder net oder ob dat, wat mer gemaach haten, wat mer gemaach hunn, lo Sex war oder net. Dat, wat wichteg ass fir mech an och fir déi Persoun, ass, dass et konsensual war a mer Spaass haten. An ech mengen. Dat geet dann och virun allem, dat ass deen éischte Gedanken, deen s du zu deem Thema has, mat der Banalitéit. Dat kann een och da rëm ganz vill zréckféieren op awer zimlech ageschränkte gesellschaftlech Erwaardungen iwwer Sex an dat Bild, wat mir als Gesellschaft vu Sex hunn, wat einfach immens limitéierend ass a wat dat esou op. e Podest bal hieft oder deem eng immens distinkt a speziell Stellung an der Gesellschaft gëtt. Un déi wahnsinneg vill Erwaardungen och einfach geknüpft ginn. An dat ass fuerchtbar schued. Dat schränkt am Endeffekt all Mënsch an. Jo.
An dofir sinn ech heiansdo och e bësse queesch, wann ech héieren, datt Leit dat iergendwéi witzeg oder komesch fannen, dat mir e Podcast iwwer Sex maachen, well ech am Fong mer denken, ok, et ass eppes, wat bal all Mënsch mécht, huet, driwwer nodenkt. Et ass gutt, normal driwwer ze schwätzen. Et ass gutt, fir eescht Gespréicher driwwer ze féieren. Et ass gutt, fir sech Gedanken driwwer ze maachen, wat ass Sex, wat ass kee Sex, wat gehéiert fir mech dozou, wat net. Et ass gutt, dat fir sech selwer ze definéieren. Et ass gutt, sech déi Gedanken ze maachen. Also well nëmmen doduerjer kënnt een zu engem bessere Verständnis an nëmmen doduerjer léiert ee sech selwer, seng Bedürfnisser an d'Bedürfnisse vun deene Leit, mat deenen ee Sex huet, besser kennen. Ech fannen dat e wonnerschéint Schlusswuert. Ech mengen, da wiere mer effektiv op engem Enn vun dëser Episod. Ech hoffen, mir konnten iech e puer nei Ideeë ginn zu deem, wat Sex ass, wat Sex si kann, wéi ee ka Sex hunn. Eventuell hutt der jo Eng oder méi Persounen, mat deenen der dat ausprobéiere kënnt. An ech mengen, mir zwee wënschen iech alleguerte vill Spaass dobäi, ier der awer elo dës Episod ophaalt a ganz vill Sex hu wäert. Bleift nach e puer Minutten drun, well et kënnt elo nach eng Rubrik vum Eli. Ganz genee.
Bis dann. Ciao a vill Spaass. Adi.
How to, Eng Uweisung fir de Gebrauch.
How to, Sex a Cannabis Haut geet et ëm Sex a Cannabis. Wat sinn d'Risiken A wat sinn d'Beneficen? Genau dorëm geet et an dëser Rubrik. Cannabis oder Weed ass illegal. Dat hënnert awer vill Leit net, es heiansdo ze consomméieren. En plus gëtt et zu Lëtzebuerg ee Gesetzesprojet, fir dës Planz ab 18 Joer ze legaliséieren. Cannabis gëtt säit Joerhonnerte beim Sex benotzt. Studien hu gewisen, dass Cannabis hëllefe kann, d'Angscht ze reduzéieren an hëlleft, sech ze entspanen. Dëst dréit zu méi Pleséier beim Sex bäi. Cannabis erhéicht och d'Sensibilitéit vun de Geschlechtsorganer an ugepaakt ginn kann sech méi intensiv ufillen. Et ass ee méi konzentréiert an et kann d'Intimitéit an d'Verbonnenheet zu sech selwer an aneren fërderen. Well ee sech besser goe loosse kann, hëlleft et och beim Orgasmus an dëse ka méi staark oder intensiv sinn. Cannabis kann hëllefen, d'Libido, d'sexuell Loscht, ze steigeren. Et kann och géint Péng bei der Penetratioun hëllefen. Bei verschiddene Persounen kann Cannabis een negativen Impakt op d'Libido hunn an dës geet rof. Et kann och sinn, dass ee keng Erektioun kréien oder hale kann oder dass een net zum Orgasmus komme kann. Verschidde Persoune sinn och manner fiicht an et ass sënnvoll, Gleitgel parat ze hunn. Wann een high ass, kann een net méi sou kritesch denken an d'Koordinatioun ass net méi sou gutt. Dëse Kontrollverloscht erhéicht de Risiko vu Verletzungen an et muss een extra gutt oppassen, net iwwert seng oder aneren hir Grenzen ze goen. Wéi och soss soll een, éi ee consomméiert, kucke richteg ze verhüten, fir sech géint iwwerdrobar Infektiounen oder eng méiglech Schwangerschaft ze schützen. Jidderengem seng Erfarung ass anescht. Falls de dëst ausprobéiere wëlls, fänk mat enger klenger Dosis un. Lauschter op däi Kierper a kuck, wéi s de reagéiers. Falls de dech net gutt spiers oder der onwuel ass, kanns de zu all Moment eng Paus maachen oder ophalen. Jee nodeem, wéi s de Cannabis hëls, kann och een Effekt hunn op wéi s de et spiers. Fëmmen oder Vapen spiert ee ganz séier no maximum 5 Minutten. Dës Methode kënne fir d'Longe schiedlech sinn, besonnesch wann een Tubak matfëmmt an et reegelméisseg mécht. Hei kanns de Sativa huelen, dee méi op de Kapp wierkt. Et gëtt och Indica, dës wierkt méi op de Kierper. Eng Hybrid-Zort ass eng Mëschung tëschent béiden. Et kann een och Edibles huelen, also mat Cannabis kachen oder baken an dës dann iessen. Hei dauert et méi laang bis een eppes spiert. Et gëtt mëttlerweil och Crème oder Gleitgel, deen een direkt op d'Haut opdroe kann. Dës huet de Virdeel, dass se virun allem op der Plaz wierkt, wou ee se drop mëscht. Hei ginn et Variante mat CBD deen legal ass an relaxéierend wierkt, oder och mat THC, an dëst op Platzen wou dat legal ass. Cannabis kann hëllefen Sex méi intensiv, méi kreativ an anescht ze maachen. Et ass awer och wichteg sech de Risikoe bewosst ze sinn. Wéi bei all neie Saachen, fänk lues un a fann eraus wat fir dech passt.